Wel, mae'r cyrcwm newydd mae wedi greu ar gyfer disgyblion. A dwi'n meddwl un o'r pethau efallai da ni ddim yn ystyried bob tro ydy, da ni, mae yna gan ni gyfle yma rwan i wneud y cyrcwlwm yn fwy diddorol, yn fwy ymarferol a, a hefyd rhoi mwy o, o hyblygrwydd i athrawon, a dweud y gwir, i gynllunio, i gynllunio hefyd um, rhywbeth sy'n addas i'r lleol ac yn gweithio allan o'r lleol i'r cenedlaethol ac i'r rhyng genedlaethol hefyd. Felly, dwi'n gweld gwerth yn, yn y datblygiad yna o, o ran disgyblion yr ysgol. Bo ni yn cychwyn yn y lleol, efo diddordeb penodol, hanes Cymru, y Gymraeg ac yn y blaen mewn ardal fel hon yn bwysig iawn, ac yn gweithio allan yn naturiol ac yn paratoi y disgyblion ar gyfer y dyfodol, nid yn unig ar gyfer Cymru, ond ar gyfer y byd mawr ehangach yn fanna hefyd. Dwi'n cytuno efo chi fan 'na. Dwi'n meddwl bod creu meysydd gwahanol yn lle pyncio ar wahân, yn mynd i wneud disgyblion yn fwy cyffroes i fynd i'r dosbarth, yn, er enghraifft, fatha adran um, celfyddyde, os da chi wedi bod yn gwneud rhyw ddarn o gerddoriaeth yn y gwersi cerdd, da chi yna yn mynd ati wedyn i'r gwersi arlunio i wneud um, clawr neu i'r gerddoriaeth yna. Dwi'n meddwl bod hynna yn, yn enni cyffro y disgyblion gan maen nhw wedi dechrau ar y prosiect yna mewn un pwnc a maen nhw yn mynd i'r pwnc nesaf i wneud yr ail ran o'r prosiect yna. So dwi'n meddwl bod o'n mynd i Denu fwy o ddiddordebau disgyblion hefyd, ac yn lle bod nhw'n gorfod dewis un diddordeb penodol, pan dan nhw'n mynd ymlaen i ddewis TGAU a Lefel A, maen nhw'n cael dewis maes mae gen i ddiddordeb yn yn lle jyst un pwnc penodol lle. Wel, fel aelod o'r Cyngor Sir lleol ac aelod o'r Llywodraethwyr, mae'n bwysig bod unrhyw cwricwlwm heb o'i wreiddiau yn y gymuned yn dydy. Mae'n bwysig bod unrhyw cwricwlwm newydd yn sicrhau bod yr dyfodol, y pobl ifanc, um, hefo'r sgiliau i fod yn, yn dinasyddion llawn o'r Gymru newydd. A da ni, fel, fel ti'n gwybod, da ni wedi cael cyfle trwy fod yn ysgol arloesi hefyd i drafod hyn yn y corff llywodraethol a gobeithio am wedi mynd â'r neges yn ôl, dwi'n cymryd, i'r awdurdod lleol hefyd ac yn trafod yn fanno. Do, da ni, da ni wedi cael cyflwyniad gan y Prif Athrawes Yym, a adborth da gan disgyblion ac athrawon am y cwricwlwm. E, o ran yr e, awdurdod lleol, mae'n bwysig bod ni'n cynnig cymorth i bob ysgol wrth i ni symud ymlaen efo'r cwricwlwm newydd. Fel llywodraethwyr new, um, newydd sy'n mynd i um, cychwyn dod â'r cwricwlwm yma i mewn, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod athrawon, aelodau'r llywodraethwyr yn gwrando ar barn y disgyblion o ran y cwrs, y cwricwlwm newydd yma, achos ar ddiwedd y dydd, ni sy'n mynd drwy'r cwricwlwm, ni sy'n dysgu yn y ffordd yma. So mae'n bwysig bod nhw'n gwrando i weld beth sy'n yn gweithio a beth sydd ella angen chydig bach o tweak i wneud o'n well um, fel bod ni yn dysgu yn y ffordd gorau ond yn hefyd yn dysgu pethau da ni angen i baratoi ni at y dyfodol. Lle.